akka sagalee isaanii illee hin dhageeyfanne akka waan isaan isinin ja'aniin sobamtanii karaa aqiidaa ahla sunna wal jama'aa irraa hin meyne dhaamsa isiniif dabarsina barattoota garee keenya keeysa jiranii fi kan garee keenya keeysa hin jirre illee akka sheer gootaniif insha allah kabajaadhaan isin hubachiifna jechuu hundi barattoota garee markaza abaa hureeraa taatan Rabbii hamtuu isinirraa haa qabu inshaa Allah obboleeyyin kiyya ummanni ahbaashaa arraan tana yeroo ammaan tanaa keessatti aqiidaa isaanii fokkottuu arra ustaazonni keenya kan akka Ahmaddiin Jabal kan akka Yaasiin Nuuruufaan kan akka Kaamil Shamsuufaan irratti hidhaman san arraan tana aqiidaa isaanii bareedduu Aqiidaa Rasuulaa bareedduu san dhabamsiisuudhaaf, aqiidaa isaanii fokkottuu hawaasa keenya dhaalchisuuf jecha ulamaa'onni keenya raddii godhanii irratti hidhaman san balleessuuf jecha hawaasa keenya biyya keessa jiruu fi biyya alaa keessa jiru bakka ollaan irratti argamu kan Feesbuuka, Tiwutara, Waastaabii, Telegiraama, Iimoo bakka hunda irratti argamu jallisuuf jecha hawaasa mindaa irraa fudhachuudhaan Libnaanos irraa kan qaxxaramanii hawaasa keenya jallisuudhaaf ta'aa jiran waan ta'eef obboleeyyan kiyya hundi keessanuu kan sagaleen tiyya dhageessan bakkuma jirtanitti amaanaa Rabbii isinitti haa ta'u akka lakkoofsa armaan olii kanaa fi sagalee kana sheer gootan amaanaa amaanaa Rabbii isiniin jedha hunda nama islaaminaa funyoon shahaadateynii walitti nu hiite akka ofirraa eeydan akka hin dhageenye, akka gartee jala hin deemne, akka hawaasa keenyallee hubachiiftan, akka obboleeyyan keessan kan biran as keessa hin jirreef raabsitan maqaa Rabbiitiin isin gaafanna. Wassalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

Warra Ahlusunnaa wal Jamaa'aa irraa Rabbi haa qabu nagaya nu haa baasu. Obboleessa keenya kan lakkooysa jahan kana fi audio kana nuu dabarse Firdowsin Rabbi si haa dabarsu nagayaan siraax irra siin jenna. Obboleeyyan keenya itti ide'ee wanniniin dhaamsa kana godhu Ahbaash kuni waan har'a eegale isinitti hin fakkaatin. Abdallah Habashii ka je'an kun alayhi min Allahi maa yastahiqqu Rabbiin waan isa haqa godhatu itti haa murteeysu arra qabri jira qur'aana bakkatti haffadan diigu warra qur'aana haffadeetu diigu hidhuudhaan baqachiisuudhaan getuudhaan hayli sillaaseen Gaafa dura dursoo Harar keessatti dhaamseeti gara Suuriyaadhaa deeme jechuudha. Sheekh Abdallaa tokko alayhi rahmatullaah warra fahamii salafa saalihaatiin hadiisa Qur'aa hadiisaa Qur'aana biyya teenya keessa ka fide Makkaa Madiinaarraa bara saddeettama sagaltama dura Itti diree qaadoota hadareedha ojoo odoo cafaquu gurra dhorkee akka hin qaraasifneef maktaba isaa cufa kitaaba galfate gubee musiibaa hedduu ulamatti dalage balaa kana arrallee hunootiidha ummanni keenya ibidda inni shideen gubata jechuu bara jahaatamii dura balaa kana inni hojjatuun torbaatamii dura arra deeggartoonni isaa laatiin ameerikaatii fi ameerikaa keessa Ingiliz keessaayi gargaarama. Achi keessa jiran jechuu. Diiniin diiguufi. Warri bid'aadhaa dongoraa diiniin diigani. Akka shii'aati. Isaan ahbaash jechuun raafida. Raafidaa irraa baaxiniyya. Obboleeyyan keenya sagaltama keessa. Bara 1990 keessa Abdurahmaan Muudaa jechuu Majlisul A'amaa, A'alaa, keessaan je'aniin Mallas cinaa ka gale. Hundeen isaa Ogaadeen ka ta'e, Ogaadeen ummata keenyaan lolu har'a. Wali hidhateenii Harar keessatti. Nurratti duulee hanga Soomaalii jiru da'awaa tawhiidaa ta baballifne warra da'awaa cufarratti tarkaanfii fudhatee hidhaa keessa nu galchuun ni yaadatama. Haa Abduramaan Duudaadhaa guyyaan fi Rabbiin dhukkuba Istisqaa ka garaa dhiiteysuun qabee haakimni hundinuu dadhabe Awaashitti gaala keessa galee fincaanii fi aanan gaalaa dhuguudhaaf Fincaan gaalaatii fi aanan gaalaa dhuguudhaaf gaafa achi keessa jiru Shee Aadam Tuulaa hafidahullah yaamee iznii kadhatuun ni yaadatama. Majlisa cufa cufuun, hidhuun, nama walii gegguysuun isaa ni yaadatama. Inni san 90 keessa itti hiriiree Abdallah Habashiin ni jirti. Gaafa san hin duune namichi suni balleessi jeen. itti aanaa isaa ergatee Qaahiraa keessatti qunnamee akka nama Misira ziyaaruu fakkaatee balaa san maallaqa baay'ee irraa fudhate. Waraqaan isaan wal qunnamtii achirraa Su'udii dhaan Khaliija keessaan Jibuutiin nuu dhufte Dirree Dhawaatitti. Shira isaan tithan cufa achitti garre. Kitaaba isaatis Dalaalaatu Ibnu Taymiyaa ka je'u kan Ibnul Qayyimii fi Muhammad Ibnu Abdul Wahaab salafa hunda ka barsiisu achitti sharrii isaa qaraane gaafa san odoo biyya jirru 90 keessa. Alhamdulillaah Tawhiinni isaan dura ummata keenya keessa gaye'uudhaaf Falillaahil Hamdu Washukru.

walii galee hidhamee, tumamee, saamamee, ari'amee sababa Ahbaashiin masjiidni hundi cufametti ummata keenya walii galchaa har'a warri da'awaa guurubbiin kulliin amaanaadhaan isinitti dhaama. Guurubbiin kulli warra Ahlu Sunnaa Facebook irrattiis, Waayitisaab irrattiis, Telegram, Twitter irrattiis bakka hunda afaan keessan tokko haa tahu, dhaamsi keessan tokko haa tahu hawaasa keenya. Hawaasa keenya miidiyaa adda addaa irratti haa irratti boobbaanuun isiniin je'a. Akka warri biyya keessaa dura dhaabbatetti haa dura dhaabbannu haa saaxillu bakka jechoota isaanii hundaas facaasuudhaan baaxila eggartee jala deemnee ammaasiis irratti dubbatuudhaan haa hiraarsinu haa hidda isaanii buqqaafnu inshaa Allaahu ta'aalaa.

Qadrakun fi duniyaa wal akhiraa Assalam aleykum warahmatullahi wabarakatu bara kum takka dhibba bara kuma lama fi bara kum takka fi dhibba afuri fi soddomi saddeet hijiraa rasuula aleyhi salatu wasalam rajab digdamii fi shani jechuudha haasoyni kiyya kuni bakka hunda akka geysaniin Galatoomaa, facaasaa ammallee cumaa isii facaasaa, yaada isiitiis facaasaa, kanaan irra deebi'ee ammallee cimsee isiniin dhaammadha. Milkaawaa, Baarakallaahu fiikum. Assalaamu Aleykum Warahmatullaahi Wabarakatuhu Obboleeyyan keenya Muslimtoota bakkuma hundatti bakkuma jirtan hundatti nagayni Rabbii tikni Rabbii tumsi Rabbii isin wajji haa jiraatu balaa hundarraa Rabbi isin haa baraaru Gammachuu diini duniyaa nasrii islaamaa jiruudhaan rabbi nu haa garsiisu. Diina keenya irratti aduwwii keenya irratti warra mohatee qomti isaanii qabbanoyte rabbi nu haa godhu. Garaa nu owwisani yahuudaa nasaaraa fi warri mushrikaatii fi malaahidaanii fi warri bida'aatiis daaraa rabbi isaan haa godhu. Obboleeyyan keenya Ahbaashiin tuni aslitti isiin ta beekuu qabdan baaxiniyyaadha. Nusayrii warra je'an, Dursii warra je'an, ammallee Raafidaa warra je'an baaxiniyyaa, Shii'aadha. Warra kaan Yahuudaa Nasaaraa irra kaafiraati. Tana hin shakkinaa hum akfaru minal Yahuudi wannasaaraa. Obboleeyyan keenya Ahbaash kana namtichi sababa ta'ee biyya teenya keessa akka azaanu godha har'a ummata keenya godhan hidhamuun gatamuun cafaqamuun ari'amuudhaan eegallee isinitti hin fakkaatin irra guddaan namaa mallas fiduu amrii yahudaa fi nasaraa warra dhihaatiin takkittu ummata keenya dararan sehan

Duraanis Qur'aana Rabbii cufsisiisee ulamaa biyyaa baqachiisee kaan akka hidhamu godhe. San booda Sheikh Abdullah Tuqoo kitaaba inni Makkaa Madiinatti baratee fide maktaba cufa akka gubamu godhe. Inninis akka hidhamee cafaqamu godhe. Warra isarra baratu bakka takka akka hin sossoone godhe. San boodan Sheikha odoon fi Baatii ja'a yoo hidhame baatii ja'a gad lakkifama. Baatii ja'a yoo hidhame baatii ja'a gad lakkifama. Kitaabni maas akka hin dhufne ni hidhan jechu. Akkaanii fi kitaabni barbaachisu tokkolleen bifa kitaaba keessaahuu inni galfatee san kitaaba aqiidaa salafaa cufa towhiida akka biyya keenya hin seenne labsa godhaniiti warri fatwaa cufa fatwaa irratti baasan jechuu. Hogguu takka Khawaarijaa je'an, yeroo takka Mu'tazilaa je'an, yeroo takka gartee waan maqaa adda addaa kannaniif, maqaa nama jibbisiisu ka akka namni irraa dheeysuuf. Yeroon kun immoo bara 60, 70 dura jechuudha. Obboleeyyan keenya, bara 80 ni ta'a jechu'u, qiyaasaan. Arran tana bara kum takkaa fi dhibba afur soddomii fi saddeet jirra hijira rasuula alayhi salaatu wassalaam. Qiyaasaa gaamee zulmii gartee ahbaash eegale waan arraatii miti jechuudha. Waan arraatii waan bara saddeettama duraati jechuudha. Ulamaa keenya akkasin miidhuu turan warra baratu. Sheekh Huseen Fadis. Aleyhi rahmatullahi namutu ni dhageysan baaleti booddee aakiraman irraa dura haaji yuusuf ahmad hunbannaa je'anii jaarsoti sheekh abdallaa tuqoorraa baratan kitaaba inni makkaa madiinaatti oduu dhegeyatee bitatee galfateen shukkutii bitatee hadiisa qur'aana irraa barate akka hin qaraane baraa afurtam maa'aqqabii yokaahu hisaara irra kaayanii akkaan if hin barsiifne jaarsoo keeysatti godhame harargee bahatitti

Rakkoo gaafasii warra barreessuufi dhiifna seenaa warra taarikaatiif. San biraas kutee Abdallaa Ahbashii umriin dheeraatteeni sharrii keessatti innamaa numlii lahum liyazdaaduu ithmaa jee Rabbiin. Kuffaara wanni umrii dheereessinuuf akka dilii ida'atanii jee suuraa Aala Imraan keessatti. Bara sagaltama, gaafaanii fi saddeettama keessa da'awaan baqayte biyya teenya tawhiida hadraa fi warra wahabiyyoota isaan jedhan warra tawhiida ahlusunnaa wal jamaa hedduu barakallahu fiikum qaqqalbifadhaa qalbii yeroo kana baqatee warri hadraatii fi ulamaan keenyalleen soomaalii bu'e dowlaa ziyaad barree keessa soomaalii achi baqate Yeroo kana tawhiida Rabbiin dhooseeti warra hadiraatiin gingilchanii warri tawhiidaa tawhiida baballisuu turan. Hoggaa achirraa Soomaaliin cabxe ummanni keenya deebi'uu turan. Balaan musiibaan warri hadiraa ta baqattelleen ni galte jechuun. Gali jennaan ummanni keenya Warra mootummaadhaa jala bubu'uu warri Ahlussunnaa hin fedhan. Balaan Abdurahmaan Muudiyaatiin hooggaanamtu Majlisul Aamaa ka je'an Majlisul Aalaa, Abdallaah Ahbashii, wasakni kuni ammaas, bara kum takka dhibba, bara kum takkaa fi dhibba sagal, saddeet, sagaltama keessa amma, Yaroo kana hiriira itti godhee itti bilbilee dafiiti majilisul a'alaa qabadhu jeen. Adereen filtee Adereen waan Abdallaa Habasheetti muftii isaanii ta'aniif hogguma takka filanii achirraa Mallas maallaqa itti kannanii guutuu biyyaatitti majilisul a'amaa akka ta'u godhan. Achirraa Misra Qaahiratti wal qunnamanii itti aanaa isaatiin Baarakallahu fiikum achitti wal qunnamanii itti aanaa isaatiin maallaqa guddaa itti kennine wahabii buqqaasii biyya keenya keessaa jeen akkasitti deebi'anii kitaaba isaatiis guuranii facaasan jechuu raabsan kitaaba dalaalaatu ibnu taymiyaa joofaa achi fidanii qaraa isin warri jallatin hunjaan toobadha duutaniis isin irratti hin salaatamu qabrii muslimaa keessatti hin awwaalamtan Yoo dhukkubsattan gaafatamuun shari'aan haqa nurraa hin qabdan, haqa jahan muslimni ol irraa qabu hin qabdan ja'anii fataawaa akkanaa nurratti baasan warra da'awaa hunda ma khe'etti bineensi kuni cufe jechuudha. Maal cufe? Bee yaadattu? Warra ilmii qaraasu cufa markaza ilmiidhaani cufe. Warra da'awaa itti cufe. Hidhatti nu galche jechuudha. Mallaziini gaa amma haylakoptariin biyya taani taan idduu fiigan. Fuudhaniiti Amma sagaltama keessa Amma sheikh Muhammad Zabuur carcaritti baddee isa bira qaraa'isan kana Allah yahfadhu harkaa facaasanii isa sidan heddu gaa lakkaawee hin fixu yeroo kana keessatti hidhatti galleeti rakkanne jechuu rabbiin keenya Dhukkuba itti haa buusu jennee kadhanne warri biyya keessa akkatti jiraatu dadhabee ni baafate bahe jechu hijiraa. Kaan achumatti sabbaree rabbiin furmaata fideef. Gaafa dhukkuba rabbii itti buuse garaan hitaawee dawaa dhabe. Dhukkuba istisqaa jedhamuun akka fincaan gaalaa tifi aanan gaalaa dhugu hawaash keessatti Sheikh Adam Tuulaa yaammatee dhiifama naa godhi jeen. Zulmii dila dalayde hin beektu maal dhiifama narraa gaafattaami jeeni jechaa oduun nu gehe. Sheikh Adam, Allah yahfadhuhu, hafidhahullah, Sheikhni ummata zallamtee kaan hiite san majilisa jiisite deebisi jeen. Garuu achitti du'e jechuudha. Waan godhe hin qabu Mallas fuudhee. Taaguuta isaanii naannoo Sheekh Maaree Abdullee biratti Oborraa keessatti galchee awwaale jechuudha. Alaa kulli haal, Ahbaash gaafa nuti hidhamnu san gaafa Sheekh Abdallaa Tuqoo Cafa Qamuus Aleeyhi Rahmatullaah biitti quba hin qabdu musiibaa diini jedhaniiti Rabbi isaa haa laafu jedhanii kadhatan. Gaafa nuti hidhamnu fagoo misa galtuma kana keessa Bara 1990 keessa musiibaa akkas fakkaattu nutiis numatti ilaalan. Ummata fitinaawaa har'allee Rabbiin waa takka ummata keenya hin dammaysine. Walaakinnahu iyyansi san, sabriin san warra nu duraatii fi warri da'awaa ulamaan yaroo nuti hidhamnu kanaas warri sabbaran markaza mana hidhaa cufa markaza majlisa ilmii godhan ulamaa cufa hidhanii hidhamaan cufa ka kutaa cufa irraa dhufe ka baddaa gammoojjii magaalaa dhufe ilmii baratee haafizul quraan ta'ee barakaa da'awaa tanaatiin bahe da'awaan tuni ta isaan dhaamsuu tattaafatan biyya teenya guutuu wal geeyse soomaalii wal geeyse kiiniyaa wal geeyse falillaahil hamdu wal minna bifadlillaahi wa rahmatii Obboleeyyan keenya baarakallaahu fiikum Al irraa booda egaa barakaa da'awaa sanii eega rabbal alamiinaatiif gaafa mallas huddu diratee dhufe da'awaan garaa gubdee hinaaftuun tamaam gaafa san ummanni keenya akka gaafa sagaltamaa hin jiru alhamdulillaah walii galanii warra da'awaa yaamicha dhagayanii ulamaa dhagayanii Saffii takka seenanii khandaqa takka odoo sabaan wal hin filin amantiin wal qabatanii dura dhaabbatanii fashalsiisuun, hidhamuun ulamaan keenya warri du'aataa, hoggaanonni ummataa ka muslimaa hanga ammaa ka hidhaa keessa jiru sababni isii dha jechuun. Tanaaf jecha rakkoo. Kaleeti isin ta dabarten sehina, ta ammalle ejjitu ta fulduraati. Isa kanaaf nuti akkuma warri keessaa saffii takka ta'ee dura dhaabbatetti aalama interneetaa irrattis dura dhaabbannee inshaa Allaahu ta'aalaa yaa waan isiin dubbatte hunda gara warra da'awaa gara warra ulamaa dabarsuu hatattamatti namni hundi waardiyaa taatanii haarisa taatanii jala dhaabbattanii isin jallatuufi jecha isin barruu isin barreessitu mara jecha isin dubbattu cufa afaan arabiitiin barreessitu ingiliisiin barreessitu amaaraan barreessitu oromoon barreessitu hatattamatti gara warra isii dubbisuutitti akka hiika isuutitti akka hiikkaa kannaniifi saaxil isii dhaaban akkaaniifi bakka itti dhokattu cufa tiri haaqaa itti ibsanii bakka cufa saaxilanii soogidda bishaan buyee yaa'ee dhabame rabbi isii haa godhu fiixeensaa duun itti baate rabbi isii haa godhu isii qofaa mi aduwwii warra ahlussunnaa cufa rabbiin dhihaa baha kaabaafi kibbatti jinni insi isii haa dhaamsu isii haa dhabamsiisu warra ahlussunnaa wal qabachiisee ahlussunnaa dhugaa qodhee itti daliisisee hadiisaa quraana rabbiin mirga guutuu haa gonfachiisu dhaamsa kana amaanaan isini godha dhaamsa kana jabeeysaa bakka hundattuuhu warri ahlussunnaa barnoota jabeeysaa barnootaan aduwwii keenya firraa agarra ifaan keenya barnoota yoon baranne